Abana abange bagweita mbaria ba- batigire emesitari yo- y'obochenu, basoire gotumia ebinto bigosaria obo- biogotindia bigosaria obongo. Mm. Egento egetang'ani kegotindia abanto baito batana komanya namachani. Ah.

ekoko egobwate Silofari. Bono otatiga rende obwansu boria ng'a, ng'a, ng'a, ng'a, ng'a nkoigwa ore buya. Ekero Ase ogosiba ense- ase amachani, ense ama- koko. a- ase ense amaya endagera kere na ekeiyo, Mm. egento kere ekebe iga aria nkeri ng'a amachani nabwate eifyo egento egetwe ase obongo. Nabwate egento gekorwa ng'a nicotine. Kabisa. Mm.
Omonto ogotumia amachani, omonto ogotumia ekahawa, Not sigara. ebinto biria ebikorwa ng'a stimulants. Mm. Nabikore amanyinga amenye kabua Bwango. bwango. Ekero amanyinga y'omwana asare kominyoka bwango ase enchera y'ebinto ebi, na atagete ebinto bi kominyoka y'amanyinga bwango, mambia nkorigia are esigara. Esigara nero nebwate same caffeine, Caffeine. gose nicotine. Nere natagete amanyinga akore ki? Aminyoke. Mambia nkorigia are enyaso, Enyasore. enyasore. Atagete amanyinga akore ki? Aminyoke. Aminyoke. Bono ng'a ebinto biria bigotindia. Igo abaibori aba bago introduce abana gochia ase ebinto bigotindia, nabo abana aba batakore ki? Bata- batamenyeti. Batamanyeti na batancheti. Esoda, esoda ya Coca-Cola. ebekire kafeini. Abanto abange banchete esoda ya Coca-Cola mbamaeti esababu. Baria bakorwa ase esoda ya Coca-Cola mbabegete edrag ekorwa kafeini. Omonto obwanchete konywa esoda eri tago- Ere addictive.
tagotiga.
Omonto obwanchete konywa amachani a- a- onyure mpaka amonyure, tagotiga.

atarayeng'usa.
ataranyusa bono tata gokwanera igoro ya substance abuse botambe ekero omonto atwarire chiprogramu ase ebirengererio ngotema are korigia ogokonywa korwa ase amariogo ya obotindu ng'a ase eng'encho mbwate pressure ya amasomo tiga ndigie amarwa nanywa ekero narara botuko abana baito abange Abana baito abange bachire chiyunivasiti, abande bare chisekendari. Pressure y'amasomo yabafosirie korigia ogokonywa korwa ase ebinto bigotindia. Yes. Ng'a egeratinde Anyare.
gose gose naorobo bw'ebirengererio mambia ogocha koboka atoke ore fresh yatoka ng'a agochaka ng'ora ng'a ne- ng'a- ng'a nomosaada akorigia bwa ogotinda egere arare onyore egento keria kiamomerire ore konywa bike bike bike oanse konywa O- amache oigorera. amarwa amaya kobwata ase okomanywa, tari amarwa oka. Abana bakogenda chiuniversity batigire emestari y'amasomo basoire amarwa bagokora sukuru. Igo bagokora ng'a ngwekonya bare, kumbe basoire oboko obokong'u ime. Igo ng'a substance abuse Ekero bwarorire omwana oyo asoire amaroro ne chinyasore, eyio ne esaini ya ogoteba ng'a omwana oyo nere obokong'u bwaye mbokorete ki? Mbo- mbobwati morembe. Mbobwati morembe. Abwate obokong'u bwa ekero ogachaka gochia konywa ebinto ebi. enamba ende gose egento kende gekworokia ng'a omonto nabwate obokong'u, na okoburwa chitoro ase egeso- ase esaikoroji tokoyoka insomnia. Insomnia. Insomnia, ase Eye egeso- obo- elder, Ensomoni eye nere abana baito bare teenage, bare chitiini, bare ase emiaka eye egati Bono, bono y'obwana. ntonganyare entane, Mm. nere eyio. Mhm. Abana baito banchire kobera ase social media. Mhm. Ebe esimi, arigereretie esimi mobaso, akona kobata mobaso rituko rigima, omanya goika botuko osoa kobata naende ba- bagochati, mpaka chinsa kianda.

chitore chiakora ki? Chiabora. chiabora Mm. esaini entang'ani ng'a gwatwarire depression na okoborwa chitoro Mhm. esaini ya kabere ekoyebwati no- nokoborwa eappetite Mm. okoborwa ng'aki ekegusii toratebe okoborwa eappetite O- o- o- ehamu- e- ehamu y'endagera ehamu egosira y'endagera egosira. egosira Mm. eya gatato Bono okonyora omonto oseria okweisoreti naba nabanto. Naki toyebeke bono ng'aki, ekero kwaborirwe chitoro, amaene pi obotuko obogima, ogosinyuka yaya chitoro chichio riso iga, gwatwarire problem egokoro egokora gochia ase suicide. Okonyora ribaga riokorengereria ebinto bire isiko. Eeh. Mm.
Na ekende esign ende neri ng'a onyore omonto kero kende otwarire ebinto biaye, oansire kobaga ebinto. Monto akorusia ensa ya siringi elifu ishirini, eyi nomofano okobaa, kwateba ng'a okonya ng'a ng'antaete gokonya kobuna ominto ense eye yaaye, naye kende agancha kobeka ense eywo esimi aire oyonde, inki ekakoruera ebinto biaye? Alright. Eye nesaini ng'a omonto yeso abare nere akogenda Tatageti binto ebio. atatageti tatageti ebinto ebio. Igo omonto ase ore kobaka ebinto, eyio na enchera eyemo. Aha, ere nde otararwa abwo. Eeh. Yaani, inche ngagete. Ekero omonto agokoa, o- kwabe obeire generous iga, gwantaarera nagotaarera iga kwang'enderia ense eyio, omorari oche iga iga kwamoereria elaptop etablet iga, otebia ah nabo okonya gotumia, tinyeganeti, onde oche kwamoruseria etibi nyomba, igo, tari ng'aa nokoba generous igo nokwebanga. Omonto okoenda esabaari Omanyete, atari koirana. Ase abanto omanyete na taba generous, ebinto mbire otaikorwa rahisi igo. ETV ya nyomba eria moe egotumeka onye ng'a omogaka oyerusirie gose omwana onyerusirie, nere omogorerete aro totebe ng'a elaptop, elaptop, mogorerete omwana ye esukuru. nere agosomera, tarakore sukuru, amanye korangeria omwana omwabo bonde amotebie ng'a rapu eye elaptop eye nagokonyire, genda onye koyetumia. Akeiga rende ofiche oirie ensa, oeire oyonde, oretire esimi eria okonyara gotumia, oeire oyonde. Inki ekakoruera ebinto ebi ng'a yagochia? Eye ne esaini ng'a omonto oyo ngoeta. Nkwe- nkwe- nakwana ritang'ani ng'a omonto ngoeta ngokwana are, ere nere angochia eyemo.

Igo notigara bo Bosa. aye onye onye na omokungu ore, kwarorire egento eke, Mm. inki yakworokia? Yakorokia ng'a tari nere motwe. Atari nere bo Omonto omonto oyo oyo, tara naki akobaga nkoba. ebinto ebi nkachi agochia. Mm. Eyio ne esaini egokorokia ng'a mokwanere. Nomanyete ng'a botambe abanto baito mbanya gwancha tokwane igoro yoma igoro ye topic eyio Yogoita.
Abasongo ba

Inki kiabeire ekebe? Naki Tiga tokare tobe- koyia tiga- tiga ngori tobe yabo. kwanere, tokonye abaibori komanya ng'a mbatange ekero bagosoma ebirengererio biaba bia abana. Elda buna ogokwana igo, Mm. narore chinsa echi chiagendereire, Ewa. bachakire kwania korora ng'a ogo- omo- ama- ogweita kwabeire okonge. Okonge, ewa. Bono barigirie enchera abanto bareite. Ekiagera abanto aba mbaroo baria bagosoma igoro y'ogoteita, buna ogwenerete kwerusana, na ekiagera ebirengererio ebi mbire ororo, buna bare obanchiranire. Naende riroba bachire barosirie emashini ng'a ogosie ekerume gweita. Actually chinsa echi chiabasongo tari tari tari ogweita goika basariri.

gweita, na nere ere ya kabere ase ense engima goita abanto goetania chi- chi- chi road accident. Yaani ng'a abanto gweita, yabeire ekosi ya amakweri ense engima number two. Igo ng'a abanto bagokwa na abange sana, bono bagoteba ng'a ribago korigia echi obokong'u onye korigia ng'a ng'ai okobeka engori, bamanya goteba ng'a barosirie egechinchio ase omonto Abanto ogoakana ogosoa ime. o- ogoakana. Ogoaka ng'a bagwanchera gwasoa ime, bagotebi bata iga, kwabata, egento eki giagokora. Kiagokora kiagosiba ne risakara, Eh. kwarusia oku kwagenda gotuguta. Kwagenda gotuguta. Igo ng'a nechera eyemo baregereire yokobakonya gokora ki? Goeta. Lakini nigo omanyete teri omopango oimo. Teri mopango o Nyasae.
Eki togokanera nase eki togaika ng'aki, Nyasae natoete obomoyo, Nyasae natosiseneti. Onde bwensi obwate ebirengererio ebi ebibe, aye kare arore ekansera, Egera okonye mapema. Agogutora ebirengererio, egere ebirengererio bibao bigosoka, Nyasae nabwate ebinto agocha gokoa mambia. Alright. Mm, egento kende ne risk, e risk behaviour. A risky behavior. Okonyora omonto gose na egari akogendia, Mm. ase eng'encho abwate ebirengererio bia okwerusia oo, iga akomonyokia egari eye, Mhm. atari komanya ring'ana aumere egari chinde moto. Yes.
Yaani arisigeti agoteba ng'a ekerache nakio ogokora ki? Naki kera- Omera. Mm. buna bono naigwe bagotangasa ng'a egari yare kogenda igoro gose ne epachero.

Rirorio abanto aba babeire frustrated, riria Okemi yatindiete, abana bakogendia egari osoeti rero nyaro bwire Ogendi kaye roche. bwirigiri Mm.
atagete gosoa egera ekore Ekore. lakini gwateba ng'a erisk behaviour Mm. mongwana onde otagete goita omokubi oye Omontereba. omontereba omokubi oye amo frustrated sana naki gete ogokwana ng'a ekero obongo bwao bwarwarire. kwarengereire igoro ya gweita, nibagete nabo gweita oirana na abana. Oirana na abana. Bono ba- omo entereba yaeirwe egari, kogenda bare Eldoret, omongwana onde orenge o- engineer ya agriculture, nere ogoteba yaya nimbwate ebinto ngochia gokora Eldo- Eldoret. bakagenda. Ngokwanera ere amang'ana ake riofa are, iga abanto riria bamaete ensera eria ya kapu ka gose ng'aki ekorokwa omwaro. Baringo county gochia ime. Egochia ime aria.
Bono. Omonto ere boyo iga, konya oikire ase anachire ekina ng'a Ngokunde. ngokware, naki tagokobweka agokunda omokubwa oyo omosu frustrate ateneneti omosara oye emete emiaka etato. Omonto oria akagoterwa mpaka chianga abana bagotara bosa. Bono ekero omo- omodisi amorwanera amoiranie emeremo, Omonto oyo agataka goita. Bono ogochia okonyora ng'a engine eye ya rina egari, tatageti aa kwega etanya komogosera. Bono ekero bakorwa Eldoret bagocha, okomotebia Mose, togoika egari keria ofare bi- bi- kwere- Chimianda chiria chipara. chimianda chiria chia ebara eria, ngoika ande mbwate ebureki entang'ani yogokogwonia. Nkobwate ebureki ng'aka, naende okoigwa nkobwata ng'aka,

amorigereretie boria iga baka amaiso akabwatana. Ase akarora enkari bagobeka are. Yaya, aminete ebigoti. Kai. Aria ase eranda roba Erio ebanga ndire aria. kebago nkare agotigwa iga aria. Okorwa okobore ng'a omonto oo lakini. Nekeene are. Iga amineti.
Okogenda bagotiri bare naende ogoika ase otomwa kobwate ebureki naende ere en- enkari sana. Naende okobwata eria kabere, naende okobwata eria gatato aonchorete amaiso. Arigereretie. Amorigereretie.

Bikona biacheroka bia biesibio iga biatarana Bono, naki biakorokire.
tata bono gogotebi ng'a omonto ere boyio, na omokubori ore koba omofrustrate, na oikaranse tokoba okokwaya gw'okobee, obasoete na egari eria imari, yarigigwe na chechi iga eburete. Bono egento keke egento keke ng'a risk what? Risk behavior.
Omonto igo ekiamoigire ime, togokemanya. Bono okonyora ng'a agokora ebinto gete, aramenchorie, akore akwe. Eye ne sign. I hope kwarorire ng'a ebinto Narorire eh, bichokwana. ebinto ebi okwana Eh. nebieng'encho Mm. kiara ndoche ng'a nkosaya mibire Mm.
Ekende kere ekenene taete toko- to- tokorera ase ekiara sign. nimbwate chidakika isano ende Isano, okay.
Mm. Ekende kere ekenene nkeri ng'a onyore omonto osoire go- go- gokora- go- ko- lose performance ya esukuru. Mm. Omwana ore ko- ko- kobanyora namba isano, oansire korera emerongo ebere, ochiire emerongo etato, ochiire mpaka emerongo ene, bono nere osiegete. Ase egesongo togoteba ng'a declining school performance, gose increases increases of absence from school. Nere omwana omwana omwana osoire gotiga gocha esukuru amatuko amange. Alright. Esaino.

Kw'amaguta y'ebiboko, tari monto okorwa kwere na gochi magega. Toramanya egento omwana oyo akoreire esukuru kiagerire ebirengerio bia gokora ki? Atari kobwata. Bono these are the signs ekero omwana oyo at- atari go perform egento nkere egento nkerogo. Eh, echi nechi warning Eki nechi akonya warning korwa. akonya gokoa ng'a oyo nakichia osensi Abakong'u ebinto mboraa.
biri boronge. Eh.
Na ekende kere ekeneene, na omonto kogechigwa Bagachia gokwa igoro ase egesemo bagateba ng'a in Christ irritability. Agochia gokunwa ake iga yaani kogechigwa, na iga gokwana ng'a aba ase chitemperament chiria mbarobwo bakogechigwa mono kobua abande. Eeh.
Elder, ase eng'encho ebiro nkorenge ng'a kero ogokwana ring'ana eye ya okwerusia obomoyo, tari ng'a ogotebia abanto ng'a richibu ndire igaa. Ndire igaa, nkobatebia ng'a Ba- to- torigererie ekero to- totange. totange Ee bono. ebimwana ebi bigweita, nkorengia oimoibori oyomo nakwanete na omoibori iga are goteba ng'a omwana oyo one iga are buya na gochia iga nsarete engoko nkamogorera eria onye kobeka amagena iga, yabekire amagena twelve agantebia ng'a oyo nimokonye agure gose na ensa. Nkamoa mia mbiri nkaenda na amagena aria ngakora ki? Nkayaonia. Nkamoretera ebese. But ekero twagenda, etwagenda twensi pi abana bamwabo bakagenda esukuru, ere agatigara ekiagera ekorona eye, buna abana batari esukuru, bilasi mbire bire esukuru, bare batari kogenda esukuru. Baria barenge class inye na esukuru baria. Class isano isato na esukuru, ere agatigara akang'ina akagenda. Ekero yaira nakanyora orusi ri'emeti, nere agakora ki? Nere eng'entera. Ebese naretere tumagere obobe ya magena na kera egento. Omwana orenge very jovial. Are buya akobaminyokera roche orete amache okore ebinto nyomba. Lakini to ngatema kori ngori kobori na bono buna namanyire iga ebinto mbire abaibori batamanyeti igoro ya abana babo. Iga ekororekana esign nero ya omwana oria. Are abwate, lakini rituko riria omoyo riatwarete omogooko ore igoro. Ntagete kogotebia ng'a ekero omonto agweita nkeri gochaka eri kegima, Mm-mm. negento gekwagacha, Nekinto kekwagacha.
ekiagacha ekiacha egiachagete kare. Mm. Omwana oyo igo ogenda omobwatie, emeremo ki anchete esukuru, okonyora ng'a omwana iga arenge elaini ya abanto ba esaaba. Yes. Igo ng'a amagoso ake ekero tagaete goita iga achagete. Nere ore gosomia abana bande esukuru esaaba. Bono okwarorire ng'a omwana oino nomong'aini, Mm. oyo na emeranko ore ki? Ng'ina nabo atebete ng'a omwana one nigo arenge student teacher. In psychology, Mm. igo bono nagotebirie esababu enene ng'a omwana oyo, nere ore ase egroup eria y'abana abang'aini Mm. ase obongo. Alright. Abanto bare abang'aini mono, nigo bakogacha amagoso. Mm. Naende amagoso kari abeire rimo, nigo rigotugora riende. Alright. Igo ng'a gento eke nkiachakerete rituko erio, Mm-mm. ogiachagete kare, ekero Ekero asete gokora twagacha. record kenya kwagacha. Egento keria kiamobetete kiamogecheti, Mpaka bono. ase esegi kore togoteba ng'a iga abwate unresolved Issues. issues, Mm. nabwate amang'ana atanye koba solved. Mm. Bono nonye bamoroche obwate omogoko, echi chiaenga obongo onde tayekorete ki? Okeroche. Okeroche.
Wow, Elder, ase eng'ana yao ya omwari iga are omoroberi twaye okorire abana ngoita bare, tari bana boka basuku. Abana aba kera Ebimwana bi'emiaka Rigereria etaraika ngotebi- ikomi. ngotebi ng'a ense yachenchire, Mm. emiaka twakinete intwe igo tware goitwa buna chiombe. Mm. Lakini timanyeti ng'aki Nyasaye atoete coping skills ya- ya- yang'ana naki omoibori kagoakire, okorigereria rigo gose agoakera. Mm. Tori koigwa obororo boria, tori korigereria obororo boria, inki ang'akera, chiombe chiaria endagera. Mm. Gwateba ng'a inche nakora ki?

Buna okomoka gose rasini nigo enchera agotoroka, ebu ekenyene intwe twakende toro sana ime, gotabwate ase ogotama gochia, nonya na ebirengererio bia ogoita mbiare gocha ase obongo bwaito. Ero oranya ogoka gaka ekero ogoita nigo ogoitumana. Ee bono, intwe bono tari togotebia abaibori ng'a eprogramu eye twayerenta amakusudi ase enchera ya ogokonya abaibori, mochieti sukuru, ya ogosomigwa amang'ana aya. Iga tokoyakwana bono, naye rora ng'a ng'aki okoyama ng'aki okomanechi abana bao, ng'aki ogosoma chipigo echi chiabana bao, tokogechia omwana mpaka kwamotiga, okomogechi mpaka kwamotiga otari komokwanera. Naye mpaka kwamochwatire, mochwate after chidakika ibere, naende moiranere, morange rinche oikaransa, mobore inki kiagera nagoaka. Egere omwana one nere asoe ko reason naye ng'a esababu kwamoakera nere nere eri. Botambe tokomochwata, twamo- Tomotiga gochiama.
twamorama, twamotiga gochiama okomenya kochia moyoro na obororo boria, twateba ng'a tiga agende nkoirana are. Mm. Aba rero, nabo okomochwata onyare gokorera ebinto. Exactly. Eeh bono.
Mbuya mono, ah, ende embura nchatuete ng'a ekero kende, rinani, ekondo mbuya emenyete oo. Mbura egatu kabisa, embura ekero yatwa egekondo kegika kutwerwa, ekemo gekerwe, egoteba ng'a haki embura eke egocha gotwa, inche tegonturera. Rituko rinde keroo bitimogete korwa aria bikarora embura ikaenga, ebinde bigatama korigia emete ense esibie gokora ki? Gokwegama. Ekero kemo kegateba gaki, inche embura eria erwe aria yankoria, inche bono et- rero tegonkwe- tegontwe rero. Gekaminyoka gekarigia ase gekeng'enta. Ekero kieng'enta, abwo ebiatigarete biachuete omogano oye ng'a mbura eria takoreti ki? Tetweti.

In fact, rora abanto mbare abasombiri, bagogokonya kogogutora. Nabo ki are korigia etebe ng'a abinde ng'ai biatama gochi? Nainche tiga ng'a na bibe- Bibwate ni biende birosie ase Eh, bibe amo, bibe amo. embura nebitwera, ribera randi- Ndibere rikwamoka randi. randi. Yes. Social activities. Activities.

ered signs chiri, chiwarning signs chiri chikoenanwa, erinde twamanya ng'a egento nkere kigochi Kiabeire bo- bobe ase omwana oyo. kiabeire bobe ase omwana oyo gento gete giachenchiri ase omwana oyo igo bono ekero ogotegerera omorobiri oyo rika riswari riao ototomere Mbuya mono. eh, ake esimi yao ototomere gocha Eri- eri riswari riao ngokoa ribaga ria bene gwaaka ase 0705 102 102 ndikire Nabo nkorireta aiga torisome. Nimaete mbaria babwate ebirengererio ebi, oyo tari moari bw'obogima. Makweri tari gosolve makong'u tobwate. Aye iga akomenta obokong'u. Abari gwatiga ngai kwabatiga. Onye kore omwana, ebirengererio ebi obwate nebibe, bana mbagwenereti korengereria igo. Gokwana nomocounseling psychologist oito, naende noo are iga abotambe, mwakere esimi, enamba yaye 0721 0722700700 Inwe omogaka David Omande nabo mokobwaterana amo nere abange bagwenire abande mbagendererete ebilasi biabo naye toti gosuko goikera abwo mwanche omotegereri tiga ngotige ngogotebi ng'a mambi Nyasaye noare Reero Nyasae noare, na igoro Nyasae noarenge. Eyio okworokia ng'a Nyasae noyigwe ekera engaki, naende ekero togosesenigwa tiga tosesenigwe kera engaki. Mbuya mono.